San Mateo capítulo dieciocho. Upéramo avei, hemimbo'ekuéra oñemboja Jesús rendápe ha oporandu chupe. Máva piko pe tuichavétava Tupã oporosãmbyhývo yvágape? Upépe Jesús ohenói peteĩ mitãme ha omoĩ ijapytepekuéra ha he'i. Añetehápe ha'e peẽme, ndapaikói jey ramo mitãicha, ndapeikemo'ãi Tupã sãmbyhýpe yvágape. Pe oñemomirĩva ku mitãicha, upévape tuichavétava Tupã sãmbyhýpe yvágape. Ha oimeraẽva, che rérape oguerohorýva peteĩ mitã kóichagua, chéve chererohory. Oimeraẽva oitýva tembiapo vaípe, peteĩ ko'ãva mitãicha che rehe ojeroviávape, iporãve va'erã oitýrõ chupe hikuái yguasúpe itaguasu ijajúri. Ajépa oho vaiete opavavépe hetágui umi mba'e tembiapo vaípe ñande reitýva! Ha jepe umíva oiko va'erã voínte jepe, oho vaieteve va'erã upe hapichápe oitýva. Upévare, Nde po térã nde py ndererahátaro tembiapo vaípe, eikytĩ ha mombyry emombo. Iporave ningo, reikovéramo Tupã ndive nde py térã nde po'ỹre, rejeity rangue tata ogue'ỹvape nde po ha nde py mokõive reheve. Ha nde resáramo pe ndereraháva tembiapo vaípe eipe'a ha mombyry emombo. Iporave ningo, reikovéramo Tupã ndive peteĩ nde resa reheve, Rejeity rangue aña retã ratápe, mokõive nde resa reheve. Aníke pejapo'i peteĩmente jepe ko'ãvagui mitãicha che rehe ojeroviáva. Ha'e peẽme, Tupã remimboykuéra hese oñangarekóva oĩha yvágape tapiaite che Ru renondépe. Che, yvypóraicha ajuva'ekue, ajúa nohẽvo ojejopy vaígui opa ojehundítava. Mba'épa peẽ peimo'ã ojapoha peteĩ kuimba'e oguerekóva cien ovecha ha okañýramo chugui peteĩ? Oheja ne ñúme okaru umi noventa y nueve oho hag̃ua oheka pe okañy va'ekue, ha ojuhúvo ovy'aite va'erã ko peteĩ ovecháre umi noventa y nueve okañy'ỹ va'ekuére. Péicha avei, pende ru oĩva yvágape ndoipotái oñehundi peteĩnte jepe ko'ãvagui, mitãicha cherehe ojeroviáva. Nde rapisa ojapóramo nde rehe ivaíva, eñe'ẽ hendive pene añohápe ha ehechauka chupe ojavy hague. Ne rendúramo repyta porã jevy ne hendive. Ha nande renduséiramo katu, ehenói peteĩ térã mokõime, ikatu hag̃ua opa oje'éva oje'e mokõi térã mbohapy rovake. Ha chupekuéra nohenduséiramo katu, emombe'u opavave rovake pende aty jave. Ha upépe nohenduséiramo katu, pereko chupe pende rehe gua'ỹvaramo, térã ku viru ombyatýva Rómape guarãicha. Ajetehápe ha'e peẽme, opa mba'e peẽnda pehejáiva ojehu ko yvy ári, ndojehumo'ãi avei yvágape. Ha opa mba'e peẽ pehejáva ojehu ko yvy ári, ojehúta avei yvágape. Che ha'eve peẽme, Mokõi pende apytégue peñemoĩramo peteĩ ñe'ẽme ha peñembo'e che ru yvágape oĩvape, pejerure hag̃ua chupe peteĩ mba'e, ha'e ome'ẽta peẽme katuete. Mokõi térã mbohapy oñembyatýramo che rérape, upépe aiméta che hendivekuéra. Upépe Pedro oñemboja Jesús rendápe ha he'i chupe. Che Jára, mboy che rapisa rembiapo vaikue piko aheja rei va'erã chupe? Iporãma piko siete ramo? Jesús he'i chupe. Nahániri, siete naiporãi, iporãta setenta y siete ramo. Upévare, Tupã sãmbyhy yvága pegua niko Kóicha hína. Oĩ va'ekue peteĩ mburuvicha guasu oikuaa porãséva mba'éichapa umi chupe omba'apóva oĩ hendive viru porúpe. Ha oñepyrũvo ohecha peteĩteĩ, ojereru chupe peteĩ hetaiterei viru omyengovia'ỹ va'ekue chupe. Ha upéva ndoguerekógui mba'eve, pe mburuvicha guasu he'i oñeme'ẽ hag̃ua chupe hepýre tembiguái ramo ambuépe, ta'ýra kuéra ha opa oguerekóva reheve. Péicha omyengovia hag̃ua pe viru oipuru va'ekue. Upépe, pe kuimba'e oñesũ huvicha renondépe ha ojerory asy chupe he'ívo, Che ruvicha, che ra'arõna, ame'ẽmba jevýta ningo ndéve. Pe mburuvicha guasu oporiahuvereko chupe. Oheja rei chupe pe viru oipuruka va'ekue ha oheja oho. Pe kuimba'e osẽvo okápe katu, ojojuhu peteĩ hapicha ndive oipuru va'ekue chugui viru sa'imi. Po voi ijajúrare ojuvy hag̃uáicha chupe, he'ívo, Emyengovia chéve pe aipuruka va'ekue ndéve. Pe hapicha oñesũ henondépe ha ojerure asy chupe he'ívo, Che ra'arõna, ame'ẽmba jevýta ningo ndéve. Ha'e katu ndoikuaaséi chugui mba'eve, omyakãsa, Ha ombotyka koty yvytúme omaingoviapa peve pe viru oipuru va'ekue. Ohechávo upéva, umi hapichakuéra ombyasyeterei. Oho hikuái mburuvicha guasu rendápe ha omombe'upaite chupe pe ojehu va'ekue. Upémarõ, pe mburuvicha guasu ohenoika pe kuimba'épe ha he'i chupe, Nde tembiguái ahẽ, che aheja rei ndéve pe ikatu'ỹ va'ekue remyengovia. Rejerurégui chéve, ha nde reporiahuverekova'erãmo avei nde rapichape che roiporiahuvereko haguéicha. Pe mburuvicha guasu ipochyeterei pe kuimba'e ndive. Omyekasa ha ombotyka koty ipytũve omyengoviapa peve chupe pe viru ome'ẽ va'ekue chupe. Upéi Jesús he'i. Péicha avei che Ru yvágape oĩva oja.